Inzawmna hi mihring emaw thil siam danga lang chhuak thin a, rilru ngaihdan inmil a chei maw tha emaw inrem siam tawnna a ni a. Inzawmna nghet tak che thei tawh ngai lo tur inrem siamna hi sawi dan dangin sawi ila, chu chu hmangaihna a ni. Hmangaihna chu inzawmna nghet taka awm loh chuan a dai mai thin. Beiseina hi hringnunah hmun lailum luahtu a ni. Tute pawh hian beiseina chu kan nei theuh a, kan hman chhuah dan erawh a inang kher lo. Beisei neih hi hum sual daina lam a ni lo va, kan beisei chu kan duh ti puitlingtu, a hmawr bawkna tur kan bi tum tak kha a ni zawk a ni. Kan duh kan neih kawnga erawh beidawnna hi a lo awm ve leh a, kan duh tih puitlinna tur kawnga pal tlang ngei ngei ngai a ni. Beidawnna zawng zawng kan pal tlang hnua beidawnna hnehtu beiseina hi a lo awm chauh thin a ni. Ngaihsakna hi inlei chinna thil pawimawh tawp a ni a, ngaihsak kan nih lohna hmunah dinhmun sang kan chang thei lo va, inngaihsakna awmna hmunah inzawmna nghet a awm thin. Ngaihsak i nih tawh lo chinah ngaihsak thintu che nunah hlutna i nei tam tawh lo tihna a ni a, ngaihsak i nia ngaihsaktu i nei a nih chuan hmangaih i ni tihna a ni, hlutna i la nei e. Ngaihdamna hi mihring mi ze ropui ber a ni a, ngaihdam theih loh khawp thil sual a awm lo. Ngaidamtu nih tluka ropui khawvela a awm thei dawn em ni? Eng thil sual lian tham pawh ngaidamtu ngaihdamna thu avangin theihnghilhin a awm mai thin. Ngaihdam diltu nun chu a tlawm a, ngaihdam a ni tih a hriatin a tlawmzia a hre chhuak uar uar thin. Ngaihdamna hi hriatthiamna in a zui tlat chuan khawvelah eng sual lian tham mah a awm thei ngai lovang.
Inzumtheihna hi mihring a din ni mahse, hmanchhuah hun hriata har em em lawia Inzum thei tak chuan inzum hmuna hriat avangin ngaihsan a hlawh nge nge thin. A hun leh hmun hriat a tul a, kan hman dik loh thin vang a ni, pawi kan khawih phah fo thin ni. Chin tawk hriatna kawngah pawh inzum theihna tlak chham avangin chet phelh phungchang a awm fo. Dawh theihna hi mihringina kan neih vek si, mihring puite laka min ti beidang fo tu a ni a, nghak peih leh dawh hram hram peih mi chuan a tawpah hlimna a tawng leh nge nge thin. Hlawhtlinna kawngah pawh hmun pawimawh tak changtu a ni. Dawh theihna phena mize ropui tak inphum chu zaidamna hi a ni. Zaidamna tel lo chuan Dawh theihna hi chin tawk nei a ni fo.
Duhthusam thian hnai tak chu beiseina a ni a. Beiseina leh duhthusam hi thil thliar hran har tak a ni. Duhthu kan sam thin a, ngaihruatna in, thleng ngai miah lo tur pawh duhthusam chang kan nei fo va. Hlawhtling ngei tur sam chang pawh a awm thei e. An duhthusam tawng bua a. Duhthusam ang ngei a lo thleng dik te chu mifa nei ber ber te an ni thin. Ngil neihna a thuam mihring chu minun ngil tak a ni thin a. Mi khawngaihthei tak te tia kan sawi fo thin hi ngil neihna ngah tak an ni thin a ni. Ngil neihna hi khawngaihna zeril thuk tak atanga lo chhuak a ni a. Ngil nei mi chuan khawngaihna a nei a, hun harsa a lo thlen pawhin mite tuamhlawm dan a thiam thin. Chaknai tha hrui ngah lama a innghat vek lo va, thenkhat chu remhriatna leh thil dang vanga lo awm a ni. Eng anga tha hrui ngah pawh nei la, remhriatna i hloh chuan i tha hrui hman chhuah i thiam ngai lo vang. Remhriatna nena i tha hrui chakna i hman thiam erawh chuan midangte aia chungnung zawkah i awm thei thung a ni. Hmangaihna hi hmuh theih leh khawih theih a ni lo va, khawvela thumalawm tawh a zawng a ropui ber a ni. Siamtu Pathian nen teh khin ta ila, chakna zawng zawng aiin a chak a, ngilneihna ropui ber ai pawh a sang zawk a ni, dawhtheihna ropui ber ai pawhin a chung nung zawk a, ngaidamtu ngaihdamna ropui ber ai a thuk ngaihna thiamna a la nei chauh a, beiseina zawng zawng tiboral vek khawpa ropui ni mah se, Beidawnna zawng zawng hnih a beiseina siamtu a ni leh lawih a, ngaihdam theih reng reng loh tur khawpa ngaih pawh ngaidam thei tu ropui ber a ni leh bawk a. Ni e, hmangaihna hi lei ṭawngah sawi fiah thiam chi a ni lova, hmangaihna neia a hmangaihtuin a hman thiam phawt chuan hmangaihna ti a sawi a ni thei vek. Dam chhung daih a nih chuan hmangaihna dek a ni, thih hnu thleng pawh a ni mah na le.